Bon bini na un otro episodio di Messy Year Devotionals. E a Messy Year Devotionals un blunga bay semper ta bruha anto esaki ta un bon excuse pa no peña. Awe nos ta atrobe cu un otro episodio di Motivational Mondays of Djalunanan Motivacional caminda nos ta papia tocante speransa. Pero prome cu nos drenta den e parti aki laga nos haci un palabra di oracion. I nos ta resa, nos Tata ku ta na shelu Señor, danki pa un otro oportunidat ku nos a papia di speransa i papia di kon grandi bo amor ta pa nos. Pues Tata, miéntras ku nos ta bai den esaki, ta ku nos i permití ku e, you know, like e lès por ta di gran bendishon pa nos kada un i nos por implementá esaki den nos bida tambe. Ta mi orashon den nòmber di Kristu Hesus. Amèn. E episodio di e siman aki òf di awe ta bai tokante Daniel su tres amigunan, Misael, Azarías i Ananias. Kaminda nan a para pa Señor i nan prinsipionan. I wèl, nan e konsekuensia pa esaki. Pero no deskurashá, pasobra semper despues di awaseru tin solo atrobe. Pues ban lesa ku mi Daniel kapítulo tres, versíkulo bintitres. I e tres hòmbernan aki, Sadrak, Misak i Abednego, a kai mará den e fòrnu di kandela. Nan a kai mará den e fòrnu di kandela. Awe e kai mará ei ta bai representá opstákulonan, dilemanan Situashonnan difísil ku nos ta aden. Pasobra kada bes, kada bes, pero kada bes ku nos tuma un desishon, ku nos determiná pa para pa Señor, Satanas ta bini ku yen opstákulonan, yen problema den nos kaminda. Pero sabi ku den e opstákulonan ei Dios ta mustra Su poder. Pues ban lesa Daniel kapítulo tres, bèrsikulo binti kuater te ku binti seis, i paga bon atenshon. E ora eina Bucodonosor keda masha asombrá i a bula lanta. El a bisa su konseheronan, No ta tres hòmber nos a tira mará den e kandela? Nan a kontestá i a bisa rei, Sigur ku sí, o rei! El a kontestá i a bisa, Ata! Mi ta mira kuater hòmber ta kana lòs den e kandela sin sufri ningun daño. E aparensia di e di kuater ta manera di un yu hòmber di e diosnan. E ora ei, Nabukodonosor a yega serka di e porta di e fòrnu di kandela, el a kontestá i a bisa, Sadrak, Misak i Abednego, boso sirbidónan di e Dios Altísimo, sali bin aki! Anto Sadrak, Misak i Abednego a sali for di meimei di e kandela. Si nos por a lesa bon, Señor no a opta pa paga e kandela. No. Mas bien el a skohe pa para ku nan meimei di e kandela. I awe mi kier a yega na e punto aki. Hopi bia ora ku nos ta resa, nos ta pidi Señor pa stòp ku e malesa, stòp ku e problemanan, stòp ku tur kos, anto djis laga tur kos ta oke. Pero si Señor a hasi e koe, ok, sí, nos a mira un muestra di Su poder, pero nos ta mira un muestra berdadero di Su amor. Pero si nos pidi Señor, Tata, yuda mi awe, ta mei mei di e candela cu mi awe, no paguele, pero parele, e ora ei nos a mira cosnan grandi cu Señor a hasi. Anto si nos mira bon, ora cu Señor a para mei mei di e candelanan ei, of e candela ei, Rei Nabukodonosor i tur e sobrahendenan presente por a mira kon grandi señor ta, i ku señor no ta solamente un Dios poderoso, pero ta unu amoroso, ku meimei di e situashonnan difísil di su yunan, e te i nanan, e ta mustra amor i e ta mustra sosten. Pues no preokupá ku e situashonnan mashá, no preokupá ku bo dilemanan mashá, no preokupá mes tokante e opstákulonan, Sabi ku Señor si bo pidi Ele, E sigur ta kla pa para ku bo mei mei di bo kandela. Anto sabi ku bo opstákulo, bo situashon difísil, bo problema lo ta un testimonio pa otronan rondó di bo. I esei mei ta motivá abo tambe pa para mei mei di e kandela ku bo próhimo. Ora ku bo ta mira ku bo amigu, bo familiar ta payá rondó di algu, para mei mei di nan kandela ku nan. Anto mustra e amor ku Dios a mustra abo na otronan. Anto yori asina tambe lo bo por ta testimonio pa esnan rondó di bo. Pues awe e mensahe di speransa. E mensahe di motivashon ta, Resa, pidi Señor para meimei di e kandela ku bo. I Señor sigur sigur lo hasi el e. I sabi, ku tur kos ku bo hasi pa bo próhimo, ta manera Señor bo hasi el e. Pues, No lubida di para meimei di e kandela, ku esnan rondó di bo tambe. Pasa un felis djaluna!